Mähriban dostlar, indi şu matdiýan görşüňiz ýaly Öri işan babagyň hem guburyna geldik. Zyýarat etdik, aýlandyk. Şu ýurduň daşyndaky her bir türkmen dost-doganlarymyz, okaýan Oglanlar, gyzlar, işleýänler her bir türkmenler üçin şeýle bir dilegim bar. Sabanja ýurdumyza dolanyp gelsin, ata watanymyza sag salamat öýli ojaklaryna gowuşsyn. Goý degim olaryň ogly gyzy köp bolsun, öýlerinde hemişe şatlyk bolsun. Şu ýurdumyz abat, asmanymyz asuda. Hemişe öz halkymyzyň içinde, öz türkmen döwletimiziň içinde gülüp oýnap, gülüp ýaşamak her bir bendämize nesip etsin. ýurduň daşyndaky şu bolar-bolgusyz gürleýän adamlar bar. Olar üçin hem dileg etjek, ýagşy dileg ýarym döwlet diýişi ýaly. Goý degme, ýalňyş ýoldan ýöreýän adamlaram dogry ýoldan düzelsin, dogry ýoldan gitsin. Allajan olaryňam şu akyl-huşy ýerinde bolup, bir düzelip, toba gelip, bir Watana derekli, peýdaly adamlaryň biri bolup ýetişsin. Her biriňiziň janyňyz sag bolsun, görjeginiz gowy bolsun. Mähriban adamlar ine görşüňiz ýalak bir duşmanyňam bolsa diýe şo duşmanyňada ýagşy dileg et diýipdirlerde. Men ters düşünmäň men ile görünmek üçin ýa ýene näme etmek üçin edilenok. Ine görşüňiz ýalak Kylyçewa Maral Täçewna diýäde. Şu bendäniň ýatan ýeri ýagty bolsun, jaýy jennet bolsun. Ruhy iman baýlygyny bersin. Şuňam ogly Kakamyrat Hydyrow-da indi. Şolam bir düzelsin, dogry ýoldan düşsün, dogry ýola düşsün. Bir tertipli bolmak, e, dogry ýola düşmek, toba gelmek bi gaty uly zat. Bu toba gelip öz iline gelsin, öz maşgalasyna gelsin. Goý diýim öz obasynda Toý märeke bersin düzelipdir Kakamyrat düzelipdir toba gelipdir diýsinda. Şoňky ýala gaty görmäň terseň düşünmäň bagyşlaň men prosta ýagşy dileg ýarym döwlet diýä. Duşmanyňam bolsa gowy dileg doga et diýäde. Ýatan ýeri ýagty bolsun Allajan amin.

Diýjek bolýan zadym, adam mende iri güýç geljek ýeriň näne? Şonuň üçin diri wagtyň dirilikde halal ýoluňy görkezmeli. Dirilikde gowy ýoluňy görkezmeli. Ertirki günde ahyret azabam diýip bir zat bardyr. Şony unutmaly däl-de. Indi gaty görmäňem bolýar, tersen düşünmäňde. Indi Kakamyradyň hem ejesini görkezdim, zat etdim. Men onuň ýüregini batyrmak üçin edemok. Ýöne azragam bolsa şu toba gelsin, bir toba etsin diýenleri. Men bir ýagşylyk edýän. Ýamanlyk niýetim ýok. Hiç biriňizem ters düşünmäň. Eger düşünersiňiz diýip umyt edýän. Ýörite öri şanada şumat girdik, çykdyk, gördük. Şu Kakamyradyň hem ejesi pahyr indi. Ejesinde günä ýok, ýöne men syla hormatym bar, ölüsini sylan beg bolar diýýär, ýaňy aýtdym. Indi mähriban dostlar, şeýdibem zyýarat meselämizi tamamladyk.

Kakamyrat, saňa ýüzlenýän, belki-de düzelersiň, adam bolarsyň, toba gelersiň. Düzelersiň, wagty geler, nesip bolsa. Agyram batýandyr ýüregiňe. Men gygyrmaýanam, gargamaýanam, sökmeýänam, mährim bilen ýüregiňize naýza basaryn. Hoş sag boluň, janyňyz sag bolsun!